Helo, enw fi ydi Gwen a dwi yn mynd i mewn i'r drydedd flwyddyn yn astudio milfeddygaeth yng Ngholeg Clare Caergrawnt. Um, dwi'n dod o ochr y Dimbech ger Llanefydd a nes i fynd i Ysgol Glan Clwyd um, i wneud fy lefel A. Um,

yn galluogi fi weithio tu allan lot o ra- rhan fwya amser a bo' 'na gymaint o amrywiad yn y swydd a o'n i'n rili licio'r syniad yna. Yym so nesh i ddewis yym Caergrawnt oherwydd yym nesh i fynd ar gwrs vet cam sef ym mlwy- ym mlwyddyn yy un ar ddeg nesh i fynd i aros yng Nghaergrawnt am tua dau dri diwrnod i weld yym i weld y vet school a i jyst gweld y basics o sut odd o'n gweithio a nesh i rili mwynhau yym so nesh i benderfynu ceisio ar gyfer Caergrawnt. Yym so bach mwy am y cwrs yng Nghaergrawnt yym ma' 'na saith deg ohonon ni yn y flwyddyn fel arfer yym sy'n r- eitha bach i gymharu 'fo yy prifysgolion eryll

So yy dwi'n licio'r cwrs yng Ngharreg Dawns oherwydd un eiliad dach chi mewn supervision yn mynd yn rili ddifn i mewn i yym t'o' m- mecanweithie genetics mewn cell ne' rwbeth ag yr eiliad arall dach chi allan mewn cae yn ca'l 'ych asesu ar sut i dylu dafad drosodd yym a dwi rili licio'r agwedd yna o'r cwrs yym a dwi'n ngholeg Clare so yn Clare ma' nw'n yym cymyd pedwar ish yym milfeddyg bob blwyddyn yym am hyn amrywio rhwng coleg i goleg so ma' Girton yym sy'n agos i'r vet school yym ma' nhw'n cymyd tua deg yym vet bob blwyddyn a ond dydi colegau enghraifft er enghraifft Kings ddim hyd yn oed yn cynnig y cwrs yym so ma'n amrywio'n fawr iawn yym. So, uh, bach mwy am strwythyr y cwrs. So, yn blwyddyn 1 a 2, da chi yn dysgu sut mae pethau'n gweithio o fewn corff a yn yr um, uh, anifeiliad domestig, uh, basically, so o fatha gwartheg i cwn. Um, a hefyd da chi'n dysgu sut maen nhw'n dechrau mynd yn wrong yn yr ail flwyddyn a mecanweithiau cyffuriau. Um, Yn y drydedd flwyddyn, mae'n hollol wahanol yng Nghaergrawnt i unrhyw um, brifysgol arall. So mae rhaid i chi intercalateio yn y cwrs. So um, yn y drydedd flwyddyn, da chi yn gwneud unrhyw bwnc da chi isio um, mewn gwirionedd. So dwi wedi dewis gwneud um,

ca'l cyfle i ymchwilio mewn i pwnc 'dach chi'n rili mwynhau. Yym ma'r drydedd flwyddyn yym fel pwnc gwahanol wedi roid lot mwy o gyfleoedd hefyd yym er enghraifft oni bai am yym Covid yym fysa fi ar y ffordd i Panama i neud yym gwaith ymchwil yn y jyngl yym ar hyn o bryd so ma'n ma'n gy- ma' 'na gyfleodd amazing yym o gael trydydd flwyddyn yym yn eu pwnc gwahanol. A 'dach chi hefyd yn ca'l gradd Bee Ay ar y pwnc 'dach chi'n yym gwneud yn y trydydd flwyddyn yym ar ôl tair mlynedd. So er enghraifft fyddai'n graddio blwyddyn nesa efo yym gradd mewn Sywoloeg gyntaf a wedyn fyddai'n yym cario mlaen i yym y bedwerydd flwyddyn, pumed a chweched. A oherwydd ma'r trydydd flwyddyn 'ma yym yn cau'r grant ma'r P, Yym ma'r cwrs yn chwe mlynedd yn lle pump her ydach chi'n ca'l blwyddyn ychwanegol o pwnc gwahanol. So ia ma'n chwe mlynedd a wedyn ar ôl y drydedd flwyddyn 'dach chi'n mynd i'r pedwerydd, pumed a chweched sy'n eitha tebyg ma' nw'n lot mwy clinigol a lot mwy yym yy fatha relevant 'dach chi'n deu- deall fatha

So fel dwi 'di dd- deud yn barod yym ma'r cwrs milfeddygaeth yng Nghaergrawnt yn wahanol i brifysgolion eryll oherwydd un rheswm fel dwi 'di deud oherwydd yym y drydedd flwyddyn ychwanegol 'ma sgennych chi yym fel cyfle i neud unryw beth arall yym a hefyd ma' cwrs milfeddygaeth Caergrawnt yn mynd yn ddyfnach i mewn i yy fatha cefndir a t'o' jyst mwy o fanylder i'r gwaith 'dach chi'n dysgu. Yym ma' hyn yn golygu yym t'o' ma'n swnio rei neis ar ddechra fel o fi gallu deall deoriad lot gwell ond dwi'n me'wl bod o'n bwysig i ddeall am bo' nw'n mynd gymaint dyfnach i mewn i'r yym pyncie yym bod o'n lot mwy o fatha content i'r cwrs a ma' hyn yn golygu lot mwy o waith a lot mwy o waith dysgu yym yn enwedig i'r aroliade.

brifysgol arall ydi oherwydd 'dan ni'n gor'o' sgwennu traethodau. Yym n- 'dach chi'n dod i arfer yn andros o gyflym. O'n i'n ofn iawn yym pan nesh i gor'o' dechre sgwennu traethodau gan bo' fi 'di neud rhan fwya o pwyntie stem yn yy lefel A rioed 'di gor'o' sgwennu yym ch'mo' essay o'r math yma o blaen ond 'dach chi ddod i arfer yn rili gyflym a o' fi'n poeni hefyd efo'r Gymraeg yn y brifysgol ond yn yy unwaith eto 'dach chi'n dod i arfer a jyst ymarfer yy g- y mwya o yym traethodl 'dach chi'n neud y gore 'dach chi'n dod allan ohonyn n'w. Hefyd efo'r Gymraeg yn y darlithoedd nesh i stryglo i gychwyn efo yym oherwydd o'n i jyst o' 'na jyst gymaint o derme newydd ag ma' ca'l t'o' cefndir mwy Saesneg yn helpu chi ddeall y y terme 'na bach mwy ond literally you can edge Google translate yn agored ar laptop fi yn y yn y darlithoedd ag neu jyst ffri- gofyn i ffrind be' ar y ddaear ma' hyn yn golygu a sorted yn syth. So 'di o 'di o'm yn issue nesh i fatha o'n i'n poeni ar y dechre ond ma'n iawn yym so ia. So ychydig bach o wybodaeth am geisio ar gyfer milfeddygaeth yng Nghaergrawnt yym Dach chi'n roid y cais i mewn ym mis Hydref, um, fatha fysych fel arfer yn neud ar UCAS, efo personal statements a falle. Um, a wedyn, dych chi'n neud yr SAQ, sef holiadur specific i cair grant, um, jyst eisiau bach o mwy o wybodaeth gennych chi ydy o, um, basically. A wedyn, dych chi'n eistedd um, ar holiad mynediad, sef yr NSAA, um, yr un un a mae um, disgyblion Natural Sciences yn gorau eistedd um, i gael um, cynnig yng Ngha- yng Nghaergrawnt. Yym bach o gyngor swn i roid am yr arholiad yma ydi i beidio stresio gormod amdano fo yym oherwydd nesh i ddod allan yym yn meddwl bo' fi 'di ca'l bob dim rong ond ma' nw jyst isio gweld y ffordd 'dach chi'n trio gweitho pethe allan. Er bod y cwestiyne reit anodd 'dyn nw'm yn gofyn am yym unrhyw wybodaeth newydd yym t'od chi'm yn gor'o' dysgu 'im byd newydd na o o be' 'dach chi 'di ddysgu yn ysgol yn barod yym a ma' nw'n gofyn y cwestiyne mewn ffor reit anodd a ma'r amser yn eitha limited yym so ia swn i'm yn poeni gormod oherwydd ma' pawb yn yr un sefyllfa ma' pawb 'di ffeindio fe'n anodd ond 'swn i'n neud yym

yn yr cyfweliad. So sa fi'n rhoi cyngor eto i ddeud i i trio neud project back chi mor relevant os 'ych chi'n gallu i milfyddygeth so pwnc sy'n fatha yym t'o' relevant at heddiw yym fatha un o probleme ne' rwbeth yn y byd meddyg- milfyddygeth ond 'di o'm yn gor'o' bo' rhy complicated nesh i neud un fi ar Tee Bee yym ond ia swn i'n trio neud o mor relevant a 'dach chi'n gallu 'c'os 'dach chi'm yn gw'o' pryd neith hynna helpu chi. Yym so ar ôl hynny gyd neith yym y coleg yn benderfynu os 'dyn nhw'n mynd i roi cynnig i chi neu ddim, 'dach chi fel arfer yn clywed yn mis Ionawr os o's gennych chi cynnig a wedyn yym ar gyfer coleg cle 'dych chi angen yym pyncia' bioleg, cemeg yym a maths neu ffiseg yym so 'dyn nhw'm yn cyfri'r bac fel arfer a o'n nw'm yn cyfu- cyfri'r cerdd nes i neud achos yn amlwg 'di dydi hynna ddim rili yn yym relevant iawn i milfeddygaeth. Yym ond ma' y graddau 'dach chi angen yn amrywio rhw- o bob coleg i coleg. Dwi meddwl ar gyfer Clare flwyddyn tri i drio chi'n gor'o' ca'l yym A seren A A i seren a dwy A ond odd rei colege'n gofyn am dwy A seren ag A. Yym so yndi mae o'n amrywio. Yym 'dach chi hefyd

Cwpwl o tips gennai yym jyst cyn ceisio milfeddygaeth yy jyst neu' siŵr bo' gennych chi ddigon o brofiad gwaith oherwydd yym ma' fel chi'n gwbod os 'dych chi'n ceisio ma' rhan fwya brifysgolion yn yym gofyn am t'o' deg wth- wel ma' Le- Lerpwl dwi meddwl sydd a'r mwya ma' nw'n gofyn am deg wthnos o brofiad gwaith cyn i chi hyd yn oed ceisio. So ond swn i'n deud ma' ma'r profiad 'ma yn ddefnyddiol a mae'n helpu chi ga'l gwbod yn iawn be' 'dach chi isio neud yym ag os fydd yr holl waith werth o. Yym ia a hefyd deall fod cwrs Cerrig Yr Awnt yn eitha full on yym mae o'n lot o waith a herwydd mae o'n yy wel be' dwi 'di glwad yn fy- yn mynd mewn i yym lot mwy o ddyfnder a manylder yn y cwrs na yn y brifysgolion eryll so yym ia jyst deall bod o'n eitha full on a bo' chi angen yym jyst bod yn eitha motivated 'ych hun- hunen i gario mlaen y gwaith yym ag ia. Yym ar ôl gwneud... Hefyd tip arall ar ôl gwneud blwyddyn cynta a'r ail flwyddyn yym dim bod o'n fatha big deal o gwbwl ond sa fi'n deud bod os fysa fi 'di neud ffiseg lefel A yym fysa fo wedi helpu fi dipyn yym mwy na ma- nath mathemateg neud ond nesh i rili joio mathemateg lefel A so dwi'n falch nesh i neud o. Ond os 'dach chi yn poeni am sut 'dach chi am s- copio'n Caergrawnt ne' be' bynnag Yym dim bo' chi'n gorod o gwbwl. Ma' pawb yn yr un cwch. Yym nath ffiseg helpu nath un o ffrindie fi neud ffiseg ag ma' 'na lot o fatha ma'r cwrs cwrs yn eitha mathemategol a ma' lot o fatha hafaliade a pethe 'dan ni'n gorod gwbod. Fatha 'dan ni'n modelu y corff mewn ffyrdd gwahanol fatha yym fatha electrical circuits a ballu efo'r nerfe a ma' rei o'r yym hawliade nath yym sy yn ca'l 'u cynnwys yn y cwrs lefel A ffiseg yn yn yn ca'l 'u defnyddio yn flwyddyn gynta ail flwyddyn yn milfeddygaeth so yym os 'dych chi'n stryglo efo petha fel 'a swn i'm yn poeni o gwbwl 'chos ma' gennych chi gymaint o help ond ia swn i'n deu' 'w'rach bo' ffiseg yn roid fatha tiny upper hand iddo chi ond ia yym ma' hynna mond os 'dach chi 'di ddiddordeb mewn ffiseg w- wrth gwrs yym ia a dwi 'di sôn am efo'r Cymraeg 'dych chi'n dod i arfer reit gyflym o'n i'n poeni yy yym o fi efo Google Translate fyny weithie ond 'dach chi'n arfer syth bin. Yym hefyd os 'dych chi'n stryglo efo yym fatha yy a- agwedd o Gymraeg ma' darllen dros y nodiade ag yr yy darlith y noson cyn helpu lot. Yym ag ia. Yym dwi meddwl hefyd yn ola pethe swydd hoffi gwbod cyn i fi geisio i cau'r grant yym

Yym prepare chi ar gyfer os 'dach chi isio mewn i research hefyd yym so dyna pam ma' nw'n myn' mewn i gymaint o fanylder 'c'os ma' nw'n deud os 'dach chi isio myn' mewn i research wel ma' gennych chi'r fatha tools i neud hynna wedyn. Yym a hefyd wbeth arall dwi 'di hoffi gwbod cyn yym trio ar gair grawnt ydi bod pawb yn yr un cwch so ma' pawb yn ffeindio fe'n anodd ma' pawb yn poeni am y petha 'ma ond dim chi 'di'r unig un yym so ia.